Nuçja oglanlaryny müň manat ýene yzyma şuh jüwime girýä Paris Saint Germain Arsenalam ýeňýä şu gün oglanlar futbol ýeňdi şu gün oglanlar finalda ýekeje komanda oýnady oglanlar indi düşünýäňiz näme näme üçin meň üçin Paris Saint Germain aç açan faworitdi i näme üçin Arsenal Şul finalda oýnamak mynasyp däldi. E, altynjy minutynda sluçaýny bir gol salýarlar, ýene ýalňyş-buňňuş, ýene bir zatlar bolýar. Umuman, Arsenal özi durşuna ýalňyşa bagyşlaň meni, janköýerler bar-a. Altynjy minutynda hasaby açýaň. Sen indi Arteta näme etjek bolduka? Neujeli geljekki segsen dört minut awtobus gurnajak boldy? Segsen dört minut daýawan bir yzda oturyp bomu? Ýaňy bir birinji taým. Sen finalist-a, mynasyp futbol oýna-da! Kakoý etet bile finalist bagyşlaň meni Paris Saint Germain şuň prosta pa delu Arsenal ýeňdi oglanlar oýun penalta çene galmalam däli dogrymy aýdaýyn 90 minut dowamynda esasanam ikinji taýmyň 45 minutynda hemme zat çözülmeli ýa ştanga kömek etdi ýa Barkolaň aýagy çaýşyklygyndan ýa Witinya çalaja toşnus ýetmedi umuman Arsenala gaty gowy kän çüwdi oglanlar i ekstra taýmym tamamlanýa i penaltida oglanlar Hemme zat ýerbe-ýer boldy. Pari Sen-Žermen ikinji ýyl yzygiderli Liga çempionlaryň kubogynyň eýesi, Arsenal bolsa Ti kto takoý, dawai do svidaniýa! Hormatly futbol janköýerler, biziň hemmämize mälim bolşy ýaly, Ýewropanyň iň bir öňdebaryjy kubok ýaryşlarynyň biri bolan Çempionlar ligasynyň hem elbetde, Ýetmiş birinji taryhdak bir final urşy hem tamamlandy. Soňky çempion, häzirki çempion PSŽ öz çempionlyk adyny elbetde bu final urşda hem gorap saklamagy başardy. Elbetde Arsenal bilen geçirilen bu final urşugynda oýnuň eýýäm tur başyndan ilkinji minutlardan başlap oýnuň depginini, oýnuň durnukly tarapyny öz tarapynda saklan PSŽ urşuň başynda, ýagny altynjy minutda Kaý Hawertsiň geçirden goly esasynda bir nol hasabyna Arsenal öňe geçipdi, ýöne duşuň ikinji ýarymynda tejribeli tälimçi Luis Enrikeniň topary PSŽ esasan hem şol gazalynan on bir metrlik penalti urgusynda Dembleniň geçiren goly bilen hasaby deňlediler. Elbetde, bu gollar esasynda-da duşuň esasy wagty hem goşmaça wagtdyram deňlik bir-bir hasana tamamlandy we oýnuň esasy lotoreýa bolan penalti urgularyna üstünlik tarapyny gazanan Häzirki çempion PSŽ topary boldy, ýagny final çyzgylaryndan dört uç hasabyna üstün çykmak bilen, taryhyndaky bu ikinji çempionlygyny yzygiderli ýagdaýda gazanmagy başardy. Aýratyn elbetde tälimçi Luis Enrikeniň özüniň tälimçilik karýerasyndaky bu üçünji çempionlygy boldy, öň Barselona toparyny we geçen möwsümem Inter toparyny uly hasap tutmak bilen çempionlyk gazanan tälimçi indi elbetde üçünji çempionlygy gazandy we Çempionlar ligasynyň taryhynda ispan tälimçileriň arasynda bu kubogy gazanan tälimçi elbetde Pep Guardiolanyň mundan öňki gazanan üstünligi bilen öz şahsy derejesini hem gaýtalap, ýagny üçünji çempionlyk derejesini gazanmagy başardy. Elbetde Arsenal ýerim ýyldan soňra finala çykdy. Arsen Wengeriň döwründe finala galan ahmyrlygyny Mikel Arteta ýaňy-ýakyn Angliýanyň Premýer ligasynda ýigrimi iki ýyldan soň Angliýanyň çempionlyk etmegine garamazdan, şu möwsüm Çempionlar ligasynda ähli oýunlaryny utulmazdan gelen topar ýeňli sezewarlyk duýgusyny elbetde bu wajyp final duşuşygynda PSŽ toparyna garşy geçirdi. Elbetde şeýlelikde PSŽ Paris Saint-Germain Çempionlar ligasynda yzygiderli ýagdaýda ikinji çempionlygy gazandy. Bizem elbetde ýurdumyzda Fransiýanyň bu meşhur futbol klubuna janköýerlik etýän ähli janköýerlerinden tüýs ýüregimizden gutlaýas. Sebäbi Pari Sen Žermen hem örän kynlyk bilen finala çenli gelmegi başardy. Birnäçe kyn toparlardan üstünlikli çykmak bilen finala gelip, finalda-da myraty bir çempiony gazandy. Onda näme? Çempion PSŽ.
PSŽ bassyr ikinji gezek çempion bolýar. Gutly bolsun. Hawa, gutly bolsun, nesip etsin. PSŽ-nyň bolelşiklerini gutlaýas. Ine, kubogam meň elimde, häzir eltip berjek. Hökman Tamara Raýisowada. Hawa.
Gyzyklyja oýun boldy, çekeleşikli. Arsenalam erbet oýnamady, gowy oýun oýnady. Şu gezek kän ýapylmadam, antifutbolam oýnamady. Ýöne näme, on bir metrligem hemişe lotereýda. Lotereý baý.
Kimiň utjagy belli däl. Ýöne derwezebana ikisem Arsenal öz oýunçylaryň günäsi, daşyny depip ýatyrlar. Gabriella. Aljyraýada nerwi bar. Arslan bir şans sol olam şo başyndan gol gönükdirmegi şu penalta gelmegine sebäp boldy şo goly tapmadyk bolsa onda может penalta galmazdam. On ýyl soň penaltilarda Çempionlar ligasynda ýeňiji kesgitlenilýär. On ýyl soň elbetde ekstra taýma gitdi. Öň 2016-da Real Atletiko bolupdy bular ýaly. Pazajan hem basdyr ikinji gezek Çempionlar ligasynyň kubogyny gazanýar. Indiki ýyl hem alaýsa Realyň elinden ýetýär. Aý indiki ýyl Realam gelýär. Onda Onda näme hormatly ilesler, gyzykly oýun boldy. Indiki ýyl hem pasažy alarmy? Arsenal utulmaga mynasypdymy, utmalymy? Bu barada garaz näme? Nirde ýalňyşdy Arsenal? Meň öz şahsy pikirim penaltidami? Kommentariýada belläýsin oglanlar. Hawa, garaz penaltida daşyna depip ýatyr-da. Eltik gaýdaýyn o gije.
Bollam elti onda.
Gyzykly duşuşyk boldy. Gyzykly final. Ýörite päkeden konkurs goýupdyk. Oňam ýeňijileri ertir kesgitler hormat dileşler. Garaz näme, gyzykly sezon tamamlandy. Ýöne näme, az wagtdan futbol boýunça dünýä çempionaty garaşýar bize. Pazažaň janköýerlerini gutlaýas. Elbetde, näme, Arsenal. Gynanýas hem näme, Mikel Arteta, Arsen Wenger ýaly legendalaram oýna seredip durdy. Garaz, edil kän aýtjak zadym ýok. Edil şu ýaňy gutardy, näme diýjegimi bilemok. Garaz, üstünlik! Ertir giňişs hem bul oýun bardy, durup geçeris. Liga çempionyf UEFA, PSŽ, Arsenal, PSŽ ikinji sapar alýar Liga çempionyfyň trofeýini, gutlaýas, hawa, janköýerler gutlaýas, ýöne po faktu aýtsak, oglanlar, Arsenal prosta dostoýn oýnady, dostoýn oýnady i janköýerler şumat, Arslanyň janköýerligi gaty w nedoumeniýi diýýär-ä, Gabriele şeýle bir sögünýändirler welin, ýöne, oglanlar, eta futbol, men gaty size düşünýän, meselesiz, hawa, düşünýän, ýöne, hawa, gaty tyželo, tyžlo, mesele ýok, i, Nirde birinji taýmda Hywiçe boldy, Due, Dembele olar hiç hili ýokdylar. Birinji taým polnusty Arsenal daňdy, ýöne wladeni miçom ýetmiş bäş prosent boldy, o barada problema däl, ýöne hiç hili geçibilmeýärdiler, geçibilmeýär bystry Meduke şol prosta ço taýda penalti boldy.

Kakda tak. Janyň sag bolsun. Kowçuna galyň. Nu ço oglanlar psj çempion arsenal bolsa näme diýmeli arsenala diýjek söz ýok ýöne gowy oýnadylar molodsy psj polny oýny diktobat etdi oglanlar mesele ýok kampionys kampionys kampionys i wsýo. Bu sizi gutlaýan. Dawayçi rebrat biz let's go bu finalyň bize gyzygy ýok iki ýyldyr final gyzyksyz biz üçin sähä biz madrid fanaty. Tak şto arsenala gynanç bildirýän psžda üstünlik let's go.